Voilà, ech menge mir kënne lassleeën. Dir sidd ganz zahlreich présent bei eis op eiser Pressekonferenz. Ech begréissen Iech op eiser Pressekonferenz vun eisem nationale Virstand vum OGBL. Ëmmer erëm e wichtigen Termin an duerfir soen ech Iech och wierklech villmools Merci fir Är zahlreich Präsenz haut de Mëtten. Mir haten Nach ëmmer eisen nationale Virstand am Kierchbierg am Hémicycle, well mer nach ëmmer jo och net kënnen am normale Kader zesummekommen an d'Distanze musse respektéieren an d'Covid-Mesuren. An duerfir ass d'Pressekonferenz och nach eng Kéier an der Stad. A kucke mer, wéi et dann am Hierscht weidergeet. Mee am Moment ass et jo nach net ganz sécher an duerfir kënnen mer och elo nach net virausplangen, wou a wéi enger Form eisen nationale Virstand am Hierscht wäert kënnen tagen. Egal wéi ass et eis wichteg, dass mer kënnen tagen, an dat wësst Der vun eis. A mir haten och erëm eng Kéier e voll bepaakte Programm, well einfach ganz vill leeft. Mir hu ganz vill politesch Dossieren, op deenen OGBL aktiv ass. Mir hunn awer och villes an deenen eenzelnen Entreprisen a Secteuren, Kollektivverträg, Konflikter, wou mer drastiechen, Accorden, wou mer ënnerschriwwen hunn, Wéi ech Iech elo alleguerte soen, de Mëtten, natierlech hu mer dann awer och ëmmer erëm intern awer vill Décisiounen, déi musse geholl ginn, an och dat, soudass mer e volle Programm haten an och elo bal bis eng Auer amgaang ware mat eisem Nationalvirstand. A mir hunn eis beschäftegt natierlech mat der Situatioun, an där mer eis befannen, a mat der Interessensvertriedung vun de schaffende Leit an hire Famillen. An den eisen Nationalvirstand war haut e bëssen am Motto vun, Wat sinn d'Lektiounen, déi mer aus dëser Kris mussen zéien? Dat ass elo esou e Sproch, dee gëtt op ville Plaze gesot, an dat ass och esou e Sproch, deen een iergendswéi e bësse berouegt, well een da ka soen, mir zéien eppes Positives aus dëser Kris eraus a mir kucken awer vläit aus dëser Kris Lektiounen ze zéien a Saachen ze änneren, déi musse geännert ginn an a vläit verschidde Paradigmewiesselen ze kréien an op déi richteg Pisten ze kommen. A gläichzäiteg. Dierfe mer eis awer och net ze vill berouegen, well Lektiounen aus der Kris zéien, dat ass an der Geschicht vum OGBL, hu mer dat ëmmer erëm erlieft, ass an alle Krise gesot ginn an an alle grousse Krisen ass am Fong versprach ginn, dono gëtt alles anescht. An elo musse mer wierklech en Ëmdenke kréien. A wa mer spezifesch elo op déi lescht Kris déi viru Covid déi lescht Kris zeréckkucken, déi grouss Banken an weltwäit Wirtschaftskris vun 2008, 2009, do hu mer, muss mer soen, dass do schonn net déi richteg Lektioune gezu gi sinn. An och do ware féierend Politiker, déi deemools gesot hunn, mir wäerten elo aner Weeër aschloen a mir mussen elo den Neoliberalismus ofschwächen, mir mussen eis Finanzwelt grouss reforméieren. Alles dat ware Verspriechen, déi wärend deene Krisenzäiten, gemeet gi sinn an déi net agehale gi sinn, wéi mer alleguerte wëssen. Well wat ass geschitt? Genee de Contraire ass geschitt. De Contraire ass politesch passéiert. Mir hu grouss Austeritéitswellen erlieft a ganz Europa an och hei zu Lëtzebuerg. Mir si jorelaang nach ze kämpfe gehat mat de Austeritéitspolitiken, déi deemools gefouert gi sinn. Et goufen Attacken op déi schaffend Leit quasi op alle Fronten. Dir wësst dat. Mir haten Attacke vun eisem Indexsystem. Mir haten Ofschwäche vun eisem staarke Pensiounssystem mat der leschter Pensiounsreform. Mir hate steierlech ëmmer méi Steieren op der Aarbecht, ëmmer manner Steieren um Kapital, ëmmer manner Steiere fir d'Betriber. Alles dat hu mer erlieft an nach esou villes méi. A mir mussen och soen, datt ouni de Widderstand vun de Gewerkschaften deemools déi desaströs Konsequenzen an déi gravéierend Attacken eigentlech nach vill méi grouss gewiescht wären. an nach ganz aner Ausmoossen ugeholl haten. Duerfir gesi mir haut an dëser Kris eise Rôle och erëm als wesentlech a mir wäerten och weider do hannendru bleiwen, dass eben net déi selwecht Feeler gemeet ginn, wéi mer et scho esou oft gesot hunn. A mir erënneren do och un den Asaz vum dem OGBL an de Gewerkschaften deemools an deene Krisenzäiten. A mir hu grouss mobiliséiert, mir haten eng national Manifestatioun Wéi der all wësst, de 16 Mee 2009 mat iwwer 30.000 Leit op der Strooss a mir hunn deemools gewisen, datt mer eis kënne wieren, wann et un d'Intérêtë vun de Leit geet, an da wäerte mer dat och dës Kéier maachen, wann et néideg ass. A mir däerfen och dës Kéier net drop blann vertrauen, wann ee jidderee rifft, et wäert net zu enger Austeritéitspolitik kommen. Dat ass gutt esou, datt dat gesot gëtt, datt d'politesch Intentioun deklaréiert ass, net Austeritéit ze fueren. Mee mir dierfen eis net drop verloossen a mir spieren och op deenen engen oder anere Plazen ëmmer erëm esou lues Attacken an awer Spuertendenzen, déi gefuer ginn. A mir wësse jo souwisou alleguerten, wéi mer hei sëtzen an och an eisem nationale Virstand, dass déi haart Zäiten nach op eis duerkommen an dass do das dicke Ende nach kënnt an dass déi vill Milliarden un Euro, déi finanzéiert gi sinn, fir déi Kris hei kënnen ze iwwerbrécken, datt déi wäerten zur Diskussioun ginn, a mir hunn iergendswéi e bëssen d'Gefill, et kënnt keng wierklech politesch Äntwert do, weder vun de Regierungsparteien nach vun anere Säite fir ze soen, wéi wéi steiere mer deem entgéint a wat sinn déi néideg Investitiounen, déi mer musse maachen, fir eis ofzesécheren an awer och déi zukünfteg Generatiounen ofzesécheren virun de Konsequenze vun dëser Kris, an Der wësst och, wa mer soe Konsequenze vun der Kris, si mer an den ekonomesche Konsequenzen, mee mir sinn natierlech awer och an de gravéierende soziale Konsequenzen. De Contraire passéiert eigentlech, datt mer dat elo géifen opfänken, well mer eng Regierung hunn, déi awer annoncéiert, datt elo déi Steierreform mol op op Äis läit. An sécher ass et esou, datt am Moment d'finanziell Lag vum Land besser ass, wéi mer et gefaart haten oder geduet haten a wéi d'Prognose waren. D'Croissance vum BIP kënnt zeréck, wéi mer alleguerte wëssen. Et war eng prognostizéiert Minus vu 6 Prozent. Mir si lo bei engem Minus vun 1,3 Prozent fir d'Joer 2020. Dat ass vill besser wéi gefaart. Déi ëffentlech Finanzen, déi leien no um Equiliber. An dann hu mer et jo och nach fäerdeg bruet, dass dann déi helleg Kou vun der Scholdegrenz vun den 30 Prozent net erreecht ginn ass. An och do, den Henri Bähl hat seng Positioun an huet seng Positioun ëmmer nach dodrobber, dass mer an ausseruerndlechen Zäite sinn an dass mer eis net dierfen an a budgetär Enkpäss do an Zwänge bewegen, mee au contraire mussen dat maachen, wat néideg ass, fir alleguerten d'Leit an d'Entreprisen ofzesécheren, mee och do ka jo elo keen eis da soen, mir hunn do ze vill Schold gemat. Mir hunn elo zu Lëtzebuerg eise Pacte de stabilité et de croissance fir 2021 eraginn. D'Europäesch Kommissioun mécht Lëtzebuerg och Recommandatiounen, et sinn der dräi, déi mer déi mer ënnerstëtzen. Déi éischt Recommandatioun ass, dass d'Bréisseler Kommissioun Lëtzebuerg seet, mir sollen eis Activité économique weider ënnerstëtzen. An dat ass wichteg an dat ass gutt esou. An dat wësst Der, Frau Muriel, dat hu mer och vun der éischter Stonn u vun der Kris ëmmer ënnerstëtzt, dass d'Entreprisë weider gehollef kréien an dass mer eng Politik hate vun eiser Regierung, fir ze soen, mir kucken do, dass den Tissu économique vu Lëtzebuerg, wéi mer en hunn, net ze vill ugegraff gëtt an net op eng permanent Dauer zerstéiert gëtt. An dat ass wichteg an dofir hu mer och gesot, deen Phasing out vun den Hëllefen un d'Entreprisen, dee muss elo lues goen a progressiv an dierf net do vun engem Dag op deen anere gestoppt ginn, well all déi Hëllefen, déi kommen natierlech och deene Leit zegutt, wéi mer wëssen, déi an den Entreprisë beschäftegt sinn. Dat heescht, dat ass e wichtigen Element natierlech an der Relance économique, Wéi kréie mer d'Entreprisen erëm un d'komplett Funktionéieren? Am Moment funktionéiere se awer och nach net alleguerten zu 100 Prozent, kënnen nach ëmmer net, an duerfir mussen se och nach gehollef kréien. A wa mer vu Relance économique schwätzen, da kann ech natierlech net dolaanscht a sou gebiell awer ze widderhuelen, dass fir eis, eng Relance économique gläichgestallt ass mat enger Stärkung vun de Kafkraaft vun de Leit, déi jo och geschwächt ginn ass an der Krisenzäit. An dofir dierf dat an dësem Aspekt sécherlech net vergiess ginn, well wa mer eise Bannemaart wëlle stäerken, wa mer eis Économie erëm wëllen un d'Rulle kréien, da brauche mer och Kafkraaft. Kraaft vun de Leit. Ech ginn awer haut net drop an, Dir kennt do eis Positiounen all, mee duerfir ass dat eng Recommandatioun op sech alles, déi mer ënnerstëtzen. Déi zweet Recommandatioun vun der Europäescher Kommissioun ass, dass d'Investissementer musse gestäerkt ginn hei zu Lëtzebuerg. Och dat ass ganz, ganz enorm wichteg. A wa mer, wann ech virdru vun den. zukünftege Generatioune geschwat hunn, dann dierfe mer elo op kee Fall an eng Spuerpolitik fueren, well dat ass dat, wat den zukünftege Generatioune schuede wäert, a sécherlech net, wa mer haut investéieren an déi wichteg Beräicher, wou muss investéiert ginn. Mir si bei der Santé, mir si bei der Recherche, mir si beim öffentlechen Transport, mee awer och natierlech an d'Digitalisatioun, an d'Ekologie, all déi Entwécklungen, déi haut lafen an déi mer mussen, a wou mer mussen déi néideg Moyene fräimaachen, fir dat dann awer och esou ze gestalten, dass et am Interessi vu jidderengem ass. An déi drëtt Recommandatioun ass och interessant a wichteg. Do geet et ëm d'Santé an d'Protection sociale. Och dat ass u sech eppes, wat den Noribel vun éischter Minutt u gesot huet. Mir kënnen duerch esou eng Kris wéi déi heiten, eng sanitär Kris, ass nach eng Kéier bewise ginn, wéi wichteg et ass, datt mir eng gutt sozial Ofsécherung hunn. Mir, mir stinn dofir a mir hunn dat ëmmer gesot a mir verteidegen dat. An all eiser politescher Programmatik soe mir dat ëmmer, datt mir hei zu Lëtzebuerg e gudde System hu vun der sozialer Ofsécherung. dee solidaresch finanzéiert ass, dee sozial gestalt ass an dee muss esou bestoe bleiwen an deen däerf elo op kee Fall, dierfe mer do och nëmmen e Millimeter un Attacken op deem Punkt zouloossen. An da si mer direkt bei deem grouse Beräich Santé an Soins an alles wat dozou gehéiert. Och do hu mer scho vill driwwer geschwat, dofir ginn ech haut net méi an den Detail. Mee ganz wichteg ass natierlech, wa mer elo an der Gestaltung si vun dem Gesondheetswiesen, an och an eiser Gestaltung vun eisem Gesondheetswiesen hei zu Lëtzebuerg, dass mir net als OGBL wäerten zouloossen, dass hei privat kommerziell Tendenzen duerchkommen. Dat ass nämlech de Contraire och vun deem, wat hei an der Recommandatioun steet, den Accès universel an d'Couverture universelle vum Soins de santé. Mir wëlle keng Zwou-Klasse-Medezin. Mir wëllen nach ëmmer deen ëffentleche System, wou jiddereen e gudden Accès zu héije qualitativ ëffentleche Gesondheetsversuergung a Fleegeversuergung huet. Bréissel schwätzt vun der Couverture sanitaire universelle, wat jo och aktuell e brisant Thema ass, well mer awer och hei zu Lëtzebuerg leider vill Leit hunn, déi duerch de Raster falen. An och do muss mer, och dat gehéiert zu de Léieren aus der Pandemie, déi mer mussen zéien, datt mer Defiziter hu well vill Leit nach keng Couverture iwwer d'CNS hunn. Och an dësen Zäite wäert dat sech verschäerfen, well do hu mer och scho oft driwwer geschwat, déi Kriseverléierer, oft déi Schwächst an der Gesellschaft, déi elo nach hir Aarbecht verléieren, vill Interimsleit, vill Leit awer och an der Restauratioun, mee awer och an anere vulnerabele Secteuren, déi op laang Dauer hir Aarbecht verléieren an op laang Dauer am Chômage sinn a riskéieren, a Problemer ze kommen, well se d'Couverture net hunn a well se vläicht Problemer kréien, hir Gesondheetsversuergung ofzesécheren a sech Medikamenter kënnen ze leeschten. an esou weider an esou virun, esou ass dat sécherlech och ee Punkt, dee mir deelen a wou den OGBL och vill Wäert drop leet, dass mer eng gutt Santé an eng gutt Protection sociale hunn. Dozou gehéieren och d'Pensiounen. Et brauch ech Iech elo guer net ze soen, dass mir eis do wäerten, do si mer opmierksam op all iergendzwou nëmmen Attack, déi vun iergendenger Säit do ka kommen. Mir mussen och an dësen Zäiten, a grad an dësen Zäiten, eise staarke Pensiounssystem verteidegen, an deen dierfe mer op kee Fall verschlechteren. Au contraire, et musse Verbesserunge geschéien. All déi Feeler, déi 2012 bei der leschter Pensiounsreform gemeet gi sinn, an all déi Aschnëtter an de Pensioune vun de Leit, déi musse mer elo behiewen. Mir mierken och, dass mer ëmmer méi Prekaritéit an Aarmut bei de Leit am Alter hunn, an dofir muss och do eppes geschéien, op de Mindestrenten um Ajustement an op all de Froen déi do nach ze behiewe sinn, wat d'Pensiounen ubelaangt. A wa mer bei den Ongläichheete sinn, da si mer eigentlech bei deenen deene Froen, déi eis elo musse beschäftegen. An iergendswou kann een och net méi richteg novollzéien, firwat politesch net genuch oder net méi passéiert op dem Thema vun der Lutte géint d'Inegalitéiten. An do soe mer, Also dat war e Sproch, deen och do iergendswou fir alles a fir villes wouer ass. Mir wënschen eis alleguerten esou vill de Retour zur Normalitéit, mee ech soen, mir dierfen op kee Fall dann e Retour zu deem Anormalen hunn, dat mer scho virun der Kris haten. Mir hate virun der Kris mega vill Inegalitéiten hei am Land, och an eisem räiche Land, an dat wësst Der an dat wësse mer. An déi Inegalitéiten, déi wäerte sech nach verschäerfen duerch d'Kris. An dofir muss elo sérieux eppes passéieren. Mir kënnen net verstoen, dass do nogekuckt gëtt, a mir wäerten do weider eise Fokus drop setzen, op eng Politik vu sozialer Gerechtkeet hei am Land. Mir soen dat scho laang, an et ass awer och net fir ëmmer ze soen, dass dem Roger Bähl säin Dada, mir insistéieren do op d'Inegalitéiten, mee et ass bewisen an international, an Critèren an Indicateure weisen et och, an et kann och kee méi et falsch maachen. Mee haut si mer dann e bëssen an der extraordinärer Situatioun, dass grouss international Institutiounen, déi vläicht net ëmmer esou déi sinn, déi op eiser Linn sinn, et och soen. A mir hunn et elo erlieft mat dem Bericht vun der FMI, dee selwer d'Etüd publizéiert huet am Abrëll, fir ze soen, d'Länner mussen eppes maachen, op den Ongläichheeten déi herrschen, an hir Etüd heescht Erkennt se all? Eine Gerechtigkeitsspritze für alle. An u sech ass dat e super Titel, an dat ass am Fong dat, wat wierklech misst passéieren. D'Etüd, am Ufank vun der Etüd steet, also dat ass d'Einleitung, dass direkt d'Notioun, dass déi grouss bestoend Ongläichheeten an eiser Welt, dass déi u sech den Impakt vu Covid verschäerft hunn a verschlëmmert hunn, well dat, wat scho virdrun ongläich war, huet dann dozou gesuergt, datt déi Covid-Kris eigentlech méi schlëmm nach ausgaangen ass, wéi d'hätt kéinte sinn. An ëmgedréint huet d'Covid och nach eng Kéier déi Ongläichheete verschäerft. Also dat seet den FMI, ënnersträiche kënne mer ënnerschreiwen. An dat ass jo och emol schonn erstaunlech, datt mer do bal deckungsgläich Positioun hunn op deem Punkt. Wichteg ass, den FMI seet, mir brauchen, mir mussen eng Stärkung hu vun de Systemer vun der Protection sociale, ass alles gesot, Dir kennt do eis Positiounen. Mir brauchen eng Ännerung, also eng Verstärkung vun der Ëmverdeelungspolitik. Total eist Thema an den FMI proposéiert als Léisung, déi Räich méi ze besteieren. An do si mer dann direkt bei eise Positiounen zu enger sozial gerechter Steierpolitik an enger noutwendeger Steierreform. Och dat hu mer ganz oft scho gesot, an ech denken, dass d'Zäiten einfach elo do sinn, dass mer mussen no vir goen an dass mer do mussen ufänken, méi Gerechtegkeet an eise Steiersystem hei zu Lëtzebuerg ze kréien. Also et war scho viru Covid u sech urgent, et ass awer natierlech, wa mer elo vu vun Ongläichheete schwätzen, vu Chancënongläichheeten, da musse mer och eppes op de Steiere maachen. Den FMI seet selwer, méi Progressivitéit an de Steierbarêmen anzeféieren, dat ass jo eng Positioun eent zu eent vum OGBL, dat wësst Der. Ech erënneren do nach eng Kéier un eis Haaptfuerderungen, Indexéierung vum Steierbarême, ouni dat schleefe mer jo andauernd hannendrun, eng Entlaaschtung vun den ënneschten a mëttleren Akommesschichten. eng Progressivitéit vum Barème, zousätzlech Stufen uewebäi an eng Erhéijung och vum Spëtzesteiersaz, esou dass mer eeben dat, wat den FMI hei seet, vun enger méi grousser Progressivitéit am Steierbarème erreecht hätten. Noutwenneg, dass mer do eppes maachen um Barème. Den FMI selwer schwätzt vun engem Impôt sur la fortune. Si schwätzen och vun der Betribsbesteierung. Och dat ass eppes, wat eis jo ëmmer erëm um Häerz läit. Mir hunn Mir hu virun der Kris scho gesot, et dierf net zu weider Senkunge vun der Betribsbesteierung kommen. Et kann net sinn, an ech erënneren drun, dass dës Regierung schonn zweemol eng Senkung gemeet huet vun der Betribsbesteierung. An dass mer et elo och nach vun anere Säite gesot kritt hu bestäerkt eis eigentlech just do dran, dass dat net dierf passéieren. D'OECD ass dann elo ganz rezent och op den Zuch gesprongen, och dat hutt Der matkritt. Si schwätze vun engem Duerchbroch an de Verhandlungen. fir eng global Mindeststeuer fir d'Grousskonzerner anzeféieren. Och dat geet eis natierlech nach net wäit genuch a mir soen, do ass nach vill Marge an et muss méi gemat ginn. D'OECD selwer gesäit et als awer e kolossale Fortschrëtt, no jorelaange Verhandlungen zwëschen 130 Länner sech eens ze ginn drop, datt et elo eng global Mindeststeuer vu 15 Prozent fir Grousskonzerner soll ginn, ass awer e Schratt an déi richteg Richtung an et ass awer e groussen Duerchbroch, och op deem. Terrain. An do muss ee soen, an de ganze steierlech Froen rejoignéieren OECD an FMI sech an hire Positiounen. An si selwer soen och, och an deene Rapporten, wann Der dat liest, datt dat ee vun de gréissten Hiewelen ass, fir géint d'Inegalitéite virzegoen a fir dofir ze suergen, datt jiddereen awer déi selwecht Chancen am Liewe kritt. An der OECD-Etüd seet, soen se och, jidderee soll d'Liewen u sech ufänke kënnen op enger fairer Basis. A mir wëssen, dass d'Schéier zwëschen Aarm a Räich weider ëmmer nach auserneegaangen ass an ausernee geet, an dass et och um Räichtum ass, och grad hei zu Lëtzebuerg, do muss mer eis viséiert fillen, wou et déi héchste Konzentratioune gëtt. A mir kënnen eis do nëmme concernéiert a viséiert fille vun deene Recommandatiounen, wa mer wëssen, wat hei am Land leeft. A mir kennen déi Zuelen, och do ginn ech net méi an op de op d'Indicateure vun der Precaritéit an der Aarmut an de Working Poor an de Monoparentauxen an esou weider, mee mir wëssen awer och, oder net vill wësse mer leider iwwert déi Räichst vun deene Räichsten hei am Land, well do d'Statistiken awer ëmmer erëm feelen, mee mir wëssen awer, dass 10 Prozent vun deene Räichsten hei am Land 50 Prozent vum Patrimoine besëtzen. An da wësse mer, dass eppes schif leeft an da muss eppes passéieren. Komme mer och net dolaanscht iwwert d'Ierfschaften ze schwätzen, well bei den Ierfschaften verdeelen oder ginn déi Ongerechtegkeeten ebe vu Generatiounen zu Generatiounen weider a verschäerfe sech weider. An duerfir, an do hu mer och, hei zu Lëtzebuerg si mer do iwwert dem Duerchschnëtt, dem europäeschen Duerchschnëtt, 20 Prozent vun deene Räichsten ierwen am Duerchschnëtt 50 Mol méi wéi 20 Prozent vun den Äermsten. Dat sinn alles Am Fong, wann ee sech déi Zuelen, déi héiert een ëmmer, liest een ëmmer, mee et muss ee sech se wierklech eng Kéier duerchdenken, fir sech bewosst ze ginn, wéi ongläich et eeben leeft. An zu Lëtzebuerg hu mer am Fong och nach de Contraire vun deem, wat mir, wat mir fuerderen op der Steierfro zum Beispill, de Contraire vun enger Progressivitéit, well wat een hei méi huet, wat ee manner besteiert gëtt, an dat gëllt op villen Terrainen, dat ass u sech dat, wou mer elo, missten dogéint kënne virgoen. A wa mer bei den Ongläichheete sinn, en anere grouse Problem, dee fir d'Ongläichheeten hei zu Lëtzebuerg suergt, ass d'Logementskris. Dir wësst et, an och do huet den OGBL schonn esou vill dozou gesot. A mir hunn och eise Fuerderungskatalog mat esou vill Pisten, an dee kennt Der, an Tonne geschriwwen schonn dozou, Tonne gesot schonn dozou. schonn an Entrevuë mat de politesche Vertrieder gesot, schonn op der Strooss gesot a mir wäerten och net midd ginn et ze soen. Awer ech erënneren awer hei nach just un zwee, dräi Haaptsujeten, déi wierklech eis um Häerz leien a wou mer soen, et ka jo elo net sinn, datt et elo fänkt un an d'Lächerlecht ze geroden dat Ganzt. Mir fuerdere säit ganz laangem eng Reform vun der Grondsteier, well dat sécherlech ee vun den Hiewelen, net deen eenzegen, mee ee vun de wesentlechen Hiewelen awer an dem Kampf géint d'Wunnengskris ass an dass iergendwéi eng politesch Abwesenheit op deem Terrain do. Mir ginn näischt gewuer, mir wëssen net, wéi eng Richtung gëtt dann diskutéiert, reflektéiert, wat kënnt dann dobäi eraus bei där faméiser Reform vun der Grondsteuer, respektiv wéini kënnt se, well et ass noutwendeg a mir kënnen dach net nach weider nokucken, dass do dass do näischt passéiert. Mir fuerderen eng Progressivitéit um Impôt foncier, dat wësst Der, well nëmmen iwwert dee Wee kënne mer e bësse méi Gerechtegkeet um Besëtz vun den Terrainen an Immobilië schafen. Mir, och do, ech erënneren ëmmer drun, mir fuerderen natierlech net dat, dass den Eenzelbesëtzer vun engem Terrain oder enger Immobilie do méi besteiert gëtt, au contraire, dee soll erausgeholl ginn oder op d'mannst dierf deen net méi musse bezuele wéi haut, mee, No uewen ass vill Marge do, an dat kenne mer alleguer. Mer fuerderen och eng Ponderatioun vum Impôt foncier, dass och en Ënnerscheed gemeet gëtt zwëschent deem, wou ee selwer dra wunnt oder nach en zweeten Besëtz huet, an deen, deen ebe Milliounen a Milliounen Terrainen an Immobilië besëtzt. An da fuerdere mer och schlussendlech eng Taxe de rétention op eidel stoende Wunnengen an Immobilien an Terrainen. An zu der Taxe de rétention ass jo elo da ganz interessant, firwat dann näischt do passéiert, well do schéngt jo jidderee sech eens ze sinn, dass muss eppes passéieren. An dann hu mer mat Interesse eebe gelies, wéi de Premierminister selwer an engem Interview seet, an ech zitieren Iech, Dir kennt en, Personnellement, je suis par exemple tout à fait en faveur d'une taxation sur les logements vides. Si quelqu'un veut garder un terrain constructible vide, alors on taxe. Un habitat qui est vide parce que le propriétaire veut se faire de l'argent, on le taxe. Croyez-moi, nous aurions tout à coup, du jour au lendemain, pas mal de logements occupés ou de terrains utilisés. Mee do freet ee sech, Ass heen de Premier Minister? Ass heen aacht Joer, hu mer aacht Joer eng Regierung, déi dat net gemeet huet, déi weess, datt mer riit an eng Wunnengskris gesteiert si schonn, scho virun där doter Regierung, schonn eppes, wat mer éiweg diskutéieren? An da seet en, vun, du jour au lendemain, en plus kéinte mer hei esou vill maachen. Mee fir wat waarde mer nach? A fir wat hu mer aacht Joer gewaart? A virun allem, fir wat waarde mer haut nach ëmmer, datt eppes passéiert? Passéiert awer näischt. Mee wat passéiert, dat ass dann, dass mer dann um Site vun der Chamber liesen, dass dës Woch soll de Projet de loi Pacte Logement 2.0 gestëmmt ginn. Eis och net ze gleewen. Mir hunn do dem zoustännege Minister gesot, wat an deem Projet geféierlech ass a riskéiert no hanne lasszegoen a keng Léisung ass, A mir hunn dat geschriwwen, mir hunn dat, mir hu manifestéiert, mir haten eng Manif just zu dem, haaptsächlech zum Sujet Pacte Logement 2.0. Mir hunn an der Chambre des Salariés en Avis geschriwwen an eng Contre-proposition de loi gemeet. An elo gëtt dat einfach mir nees dir nicht gestemmt. An et ass eigentlech Katastroph, wat passéiert. Well wat mer net verstinn, dat ass, et geet jo, an et ass esou wichteg, a jiddereen ass sech jo eens, also jiddereen ass sech jo eens, mir brauche méi soziale Wunnengsbau, Do seet jo och elo wierklech kee méi de Contraire. An et geet jo drëms, dass mer de Prozentsaz am initiale Projet de loi, 30 Prozent, eis nach ze niddreg war, wou mer gesot hunn, mir brauche méi Prozenter fir de Prix logement à prix modéré. An deen ass jo dunn erofgeschraff ginn op 20 Prozent. wou mer ni eng Erklärung kritt hunn, wou dat einfach esou passéiert ass, en plus den Dag wou mer manifestéiert hunn, niewebäi gesot. Mee bon, mir sinn net amused driwwer, mir hunn mir hunn och do keng ordentlech Erklärunge kritt, firwat mer dann op 20 Prozent erofginn. An da gëtt eis gesot, mee dat ass awer fir ze garantéieren, datt déi 20 Prozent, déi mussen awer elo wierklech honner also zu 100 Prozent sécher an ëffentlecher Hand bleiwen. Dat ass jo d'Motivatioun, firwat se vun 30 op 20 erofgaang sinn. Mee och dat liese mer awer néierens. An da wëlle mer wëssen, firwat Wie garantéiert eis, dass dann elo dee soziale Wunnengsbau do an öffentlecher Hand wierklech bleift? Well mir wëssen einfach, a mir kennen jo och déi Promoteuren a Spekulanten, déi mat deenen Immobilien do schaffen, dass dat eeben net da wierklech a Richtung sozial geet. An duerfir hale mir jo och drop, dass dat eeben an öffentlecher Hand bleift. An déi Garantie hu mer emol net kritt mat deem Pacte Logement 2.0, nieft dem Fait, dass et vun 30 op 20 erofgaang ass. Ganz vill nach ze soen zum Pacte Logement 2.0, ech muss awer elo, hei gëtt ze vill weider, mee Logement, drëtten Thema, de Bail à loyer, just zur Info do, deen ass, deen ass jo nach net gestëmmt, mee do hu mer och ganz vill Verbesserunge gefuerdert an deem Projet de loi. Mir hunn nach ëmmer keng wierklech, also et ass keng Mietbrems do dran, Mir hunn contraire Simulatioune gemaat, Modeller gerechent a mir hu gesot, mir brauchen eng Mietbrems, déi wierklech gekoppelt ass un d'Loun an d'Präisentwécklung hei zu Lëtzebuerg, well soss kanns de net vun enger Mietbrems schwätzen, hu mer Iech schonn alles op anere Plazen och oft gesot, mee och do geschitt einfach näischt. Dat heescht, soudass d'Wunnengskris weider steiert an déi nächst Dimensioun an déi wäert sech sécherlech och nach verschäerfen a mir wäerten och do, net noginn. An dee leschte politeschen Dossier, dee mer nach haten, ass net manner schlëmm, mee ass awer ganz urgent an ass och eppes, wou mer absolut net nokënne vollzéien, dat ass de Projet de loi zu den Allocations familiales. Mir hunn och scho vill Communiquéen dozou geschriwwen, dat heescht Dir kennt e bëssen eis Roserei op deem Niveau. Mee et ass u sech en Hohn, wat hei vun der Familljeministesch proposéiert gëtt a vun der Regierung. Mir hunn e Projet de loi virleien, deen déi zwee Voleten ëmgräift. Dat eent ass de Wäert vum de prestations familiales. Do hu mer, ech erënneren drun, zënter 2006 d'Désindexéierung vun de prestations familiales. Mir soe permanent, Mir verléiert u Wäert, verléiert u Wäert, verléiert u Wäert. Mir haten enke gerechent virun e puer Joer, do ware mer op 20 Prozent Wäertverloscht vun de Prestations familiales, dat ass jo och schonn erëm eng Zäitchen hier. 2014 hu mer dann et fäerdeg bruet en Accord mat der Regierung ze ënnerschreiwen, wou d'Regierung, dat ass jo nach ëmmer déi selwecht, sech engagéiert huet noir sur blanc, dass, Also d'Prestations familiales solle revaloriséiert ginn. Elo si mer 2021, et ass nach ëmmer näischt passéiert. Wat ass dat Eenzegt, wat passéiert ass? Dat ass, datt am Regierungsprogramm dra stoung, um Enn vun der Mandatsperiod gëtt se reindexéiert. Mee et ass vill ze spéit. An dat ass dat, wat elo an dësem Projet de loi drasteet, D'Prestations familiales, nee, pardon, D'Allocations familiales just, an dat ass schonn deen éischte Problem am Text, gi reindexéiert. Dat heescht, et ass mol net dat, wat eigentlech ofgemat war. Si ginn reindexéiert vum éischte Januar 2022 un. An du kënnt deen zweeten Hick, Mir hu Prognose vun der Statec, déi soen, dass dëst Joer nach kéint eng Indextranche erfalen. An dann ass et awer wierklech e Leurre. Also da gi mer jo awer hei e bësse fir domm verkafen, wann dann, wann elo d'Indextranche dëst Joer nach erfält an d'Prestatioune ginn eréischt d'nächst Joer indexéiert, da musse mer do waarden op déi nächst Indextranche, wee weess wéini déi da kënnt, fir iwwerhaapt an de Genoss ze komme vun der Indexéierung vum Kannergeld. Duerfir fuerdere mir och do, dass dat muss an den Text op d'mannst, also dat ass de Minimum, dass dat awer esou ëmgeschriwwen gëtt, dass och eng Tranche, déi dëst Joer fält, nach do mat abezu gëtt. Ass vläicht net politesch guer net gewollt gewiescht, mee wär awer, wär awer ganz schlëmm. An, an dann nach, an dann nach, souguer wann et elo ass, also souguer wann nach dës Tranche mat abezu gëtt, dann hu mer jo awer nach ëmmer dee Verloscht vun, vun 2006 un. A mir haten eng Kéier an der Chambre des Salariés gesot, Mee da kompenséiert wéinstens dat vun 2014 un. Well do, wou Der mat eis ënnerschriwwen hutt, dass et muss passéieren, an do si mer op e Wäert vu 7,7 Prozent strukturell Erhéijung vum Kannergeld komm, fir wéinstens déi Kompensatioun, pardon, dass esou vill. An deen zweete Volet vun deem Projet de loi hei ass deen, wou mer verurteelt gi si vum Europäesche Geriichtshaff, well mir hei zu Lëtzebuerg eng Diskriminatioun maachen op dem Kannergeld zwëschent Frontalieren a Residenten. Den Europäeschste Geriichtshaff läit eiser Meenung no do richteg, well den OGBL huet dat och ugeprangert. An elo muss politesch agéiert ginn. Dat ass also, dat gëtt elo agepak an deeselwechte Projet de loi. An d'Léisung, déi elo hei proposéiert gëtt, dat ass eng weider Diskriminatioun. An et ass wierklech net ze gleewen, dass mer do elo higinn, A politesch versichen, aus, aus deem iergendswou Debakel do erauszekommen, andeems mer eng Léisung sichen, déi erëm weider Prozesser wäert no sech zéien. An déi Léisung, déi elo gesicht gëtt, ass u sech net déi, déi den Europäesche Geriichtshaff eis proposéiert oder eis, eis reprochéiert huet. Dat heescht, mir hunn do intervenéiert bei der Familljeministesch a mir verstinn iwwerhaapt net, wéi ee kann weider an déi dote Richtung drécken. A mir verstinn och net, wéi d'Familljeministesch, déi gläichzäiteg Ministesch jo fir d'Groussregioun ass, an enger Pandemieszäit, wou mer méi wéi jee ugewise waren op all déi Frontalieren, wou et emol eng Kéier jidderengem elo bausse kloer ginn ass, datt mer wierklech e Problem kréien, wann d'Grenzen zou sinn an d'Frontalieren net méi schaffe kommen, wou mer an dësen Zäiten erëm eng Kéier e frontaliesfeindlecht Gesetz solle stëmmen. An duerfir, Projet de loi à rejeter fir eis an absolut inakzeptabel an onverständlech, firwat se weider op deen doten Wee wëlle goen. Dann hu mer nach e klenge Punkt gemaach zu den, zum Skills-Dësch. Ganz kuerz, dee Skills-Dësch, dat war dat, wat entstanen ass an der Tripartite, wou mer vun der Tripartite, vun der Regierung gesot kritt hunn, Gesitt Iech an maacht Iech Gedanken ëm d'Kompetenzen hei zu Lëtzebuerg, wat brauche mer vun neien Ausbildungen a Weiderbildungen. Dat ass e wichtegt Thema. Dat ass mega wichteg och an Zäite vun Transition écologique an digitale. Mir musse jo eis do kucken, datt d'Aarbechtsplaze mat de Leit openee passen. An dee Skillstech, deen, jo, do hu mer just e klenge Fazit gezunn, deen huet zwee, dräimol getagt an am Fong ass näischt Wesentleches dobäi erauskomm. Eis Positioune vun Sozialpartner sinn net wierklech mat agefloss an de Conclusioune vun vun den éischte Skills-Dëscher an elo gëtt an Aarbechtsgruppe weider getagt a mir halen do drop, datt eise Fuerderungskatalog, deen ech Iech elo net haut duerchdetailléieren, einfach well et ze vill géif ginn, mee eis ganz, mir hunn e ganze Fuerderungskatalog mat alle Punkten, wat mir mengen, datt muss op der Formation initiale a continue hei am Land passéieren, datt, an dee, datt deen, datt deen do zur Consideratioun gezu gëtt an datt deen do diskutéiert an négociéiert gëtt op där, op där Plaz Skills-Dësch. Deen zweet. Déi zweet Aufgab vun der Tripartite war jo, dass de Comité permanent du travail et de l'emploi soll tagen, e bëssen an déi selwecht Richtung, fir ze kucken, Wat brauche mer am Code du travail, fir elo an dësen Zäiten den Aarbechtsmaart do esou an de Grëff ze kréien, dass mer ebe net eng Explosioun vum Laangzäitchômage hunn, soit eng Reform vun de Plans maintien emploi, Reform vum Plan social, etc. Dat deen huet zwee-, dräimol getagt, lescht Joer de CPT, an dëst Joer ass nach näischt geschitt. Do erënnere mer och nach drun, dass dat awer esou wichteg ass an dass et wierklech dringend néideg wier, dass mer op deem Punkt weiderschwätzen. Dann huet de Carlos eis gesot, wat op der Fro vum Reclassement professionnel leeft. Mir haten do eng Entrevue mam Aarbechtsminister, deen zoustänneg ass fir den Dossier, wou jo eng kleng Reform war, déi eigentlech nëmmen eng Plooschter war fir gravéierend Problemer ze behiewen, op der Indemnité compensatoire fir Leit, déi am Reklassement waren. An do ass awer villes nach schif gelaf an do sinn nach Interpretatiounsproblemer an déi ass net esou ëmgesat ginn, wéi et soll. An zweetens feelt et awer virun allem un enger fundamentaler Reform vum Reklassementsgesetz, well déi wesentlech Philosophie vun dem Reclassement, déi muss wierklech eng Kéier iwwerduet ginn hei zu Lëtzebuerg. Mee do ginn ech och net drop an, do wäerte mer nach weider kommunizéieren. Mir hunn e Fuerderungskatalog geschriwwen, wéi de Reclassement misst ausgesinn, a mir hunn dem Minister deen zougeschéckt. A mir wäerten nach och eben an der Press kommunizéieren, wat do déi wichtegst, déi wichtegst Punkte sinn. Dat waren elo déi Dossieren, déi mer elo, also ech soen elo nationalpolitesch, diskutéiert hunn de Moien. An dann hate mer awer natierlech och eis sektoriell politesch Dossieren, also wat ass esou an deenen eenzelnen Entreprisë lass. Den David Angel huet eis e Point gemaat iwwert d'Ladenëffnungszäiten. Dir wësst, si hunn, d'Syndikat Commerce huet do vill protestéiert bei den Ouverturen. op de Feierdeeg vum Match an do hate se en éischte, hu mer en éischte Succès erreecht, dass de Match eben op deem leschte Feierdag net opgemaat huet. Mee de Problem ass jo awer nach net geléist an et ass u sech e politescht Thema. An duerfir hu mer och eng nächst Demonstratioun organiséiert gehat am Juni, 21 Juni, virum Minister Delles. A mir hunn och elo eng Entrevue do kritt a mir wäerten do weider fuerderen, dass Dat Gesetz iwwer d'Heures d'ouverture war e komplett liberalt Gesetz. Also wat wierklech salariatsfeindlech op där Fro ass, dass dat reforméiert gëtt an do endlech kloer geregelt gëtt. An dann hu mer haut och dann d'positiv Nouvelle nach eng Kéier matgedeelt kritt, also déi kennt Der, mee wou mer den Detail erkläert kritt hu vum Banken an Assurancesecteur. Do ass jo emol e gudde Kollektivvertrag, also zwee gutt Kollektivverträg ofgeschloss ginn. Do si mer och frou driwwer, wa mer Esou Momenter hunn, an et muss een och soen, an et gesäit wierklech do esou aus, wéi wann wann den OGBL do emol um Rudder ass an deene Kollektivvertragsverhandlungen, dass mer emol déi éischt quel linéaire Erhéijungen an deenen zwee Verträg do fäerdeg bruet hu wou jorelaang a jorelaang just op Mérite gebaut ginn ass an no dem Leeschtungsprinzip d'Salairen houngen an net eng linéaire Erhéijung fir jidderee gouf. An dat ass e wichtegen Duerchbroch fir eis an deem an deenen zwee Beräicher do an natierlech nieft all deene qualitativen Moossnamen, déi se nach verhandelt hunn, wou et ëm d'Qualité au travail geet, ëm d'Conditions de travail a wou et awer och, ganz wichteg an dësen Zäiten, ëm d'Sécurisatioun vun den Aarbechtsplaze geet an dem Banken an Assurancësecteur, wou mer iwwer Plan Maintien en emploi a Formation continue nei Rechter fir d'Leit verhandelt hunn. An dat sinn dann déi gutt News. Bad News ginn et da bei der Liberty Steel. Do ass de Buttik iergendzwou um Enn. Mir wëssen, dass keng Sue méi do sinn. De Patron ass, mécht do e bësse Kapp an de Sand. Awer, a mir gesinn do wierklech echt keng seriö Léisung, ausser eng eenzeg. An ech weess, dass elo an der Press annoncéiert ginn, dass Léisunge gesicht ginn, an dass soll, De Grupp restrukturéiert ginn an Rumäne sollen iwwerhuelen, mee mir wëssen, datt dat net, dat geet net duer. Also dee rumäneschen Investisseur, dee giff do eraklammen, dee kann just bis zu 20 Prozent de Betrib iwwerhaapt alimentéieren an dat och eréischt ab September. A mir sinn, also mir, de Liberty Steel ass haut virum Ladenschluss. Dat heescht, mir brauchen direkt Léisungen. Déi Leit si seriö, echt. mega onsécher an déi wëssen net wat muar ass, et ka sinn datt déi muar net méi kënne schaffen an déi sinn, also et ass eng ganz schwiereg Situatioun. De Stefano huet eis do de Bericht gemeet an en plus muss ee soen, datt déi Annoncen och mat de Restrukturatioun, déi sinn och an der Press komm an et ass mol net ier, also ier mat de Leit geschwat ginn ass a mat der Personaldelegatioun an esou weider a mir gesinn do eng eenzeg Solutioun an déi hu mer gesot an déi soe mer haart an déi soe mer esou oft wéi et néideg ass, dat ass d'Nationaliséierung vun deem Betrib. Also et geet och net weider, datt do ëmmer erëm Patrone kommen a mengen, de Staat muss iwwerhuelen a gläichzäiteg kënne si herno Beneficer erandreiwen. Awer do, wann de Staat hei muss asprangen, fir dee Betrib iergendswou nach kënnen ze retten, da kann et nëmmen zu enger Verstaatlechung vun deem Betrib kommen. Dat ass déi eenzeg Léisung, déi fir den OGBL nach gangbar ass. Dann hu mer zwee Plans maintien dans l'emploi sectoriellen ënnerschriwwen, een am Beräich vun den Taxien, e Beräich, dee mega vill gelidden huet ënnert der Kris. Natierlech sinn d'Leit och manner Taxi gefuer, wa se manner erausgaange sinn. An dat ass also wichteg. An een am Beräich Horeca, dat hutt Der matkritt, hu mer jo driwwer kommunizéiert, dat ass, Mega wichteg, ultra wichteg gewiescht. Mir waren iwwregens scho laang och hannert der Patronatsfederatioun a gesot, hei komm mir setzen eis un den Dësch a mir kucken e bëssen ofzefiederen, déi schlëmmste Konsequenzen ofzefiederen. An elo hu mer et da fäerdeg bruet, dass awer en Accord ënnerschriwwen ginn ass mat enger Garantie de l'emploi fir déi 18.000 Leit, déi do beschäftegt sinn. An dat ass awer elo mol an dësem Also et ass ëmmer schwiereg, wann ee sech freet iwwert e Plan Maintien en Emploi, mee an dëse schlëmmen Zäiten ass dat doten awer eng gutt Nouvelle. An dann hu mer an de Secteuren ofgeschloss mat engem anere beonrouegender Nouvelle, dat ass de Secteur vun der Recherche an der Uni, de Centre de Recherche. Do ass eis da matgedeelt ginn, datt d'Uni an d'Centres de recherche e Message kritt hu vum Héichschoulministère, datt se solle spueren. an dass d'Dotations budgétaires fir déi Secteuren agefruer ginn, an dat ass natierlech Katastroph an absolut op der ganzer Linn net nozevollzéien. Ech hunn am Ufank, ganz am Ufank, vun néidegen Investitiounen geschwat, an Investitiounen mussen an d'Recherche gemeet ginn, an déi Pandemieserfahrung misst eis jo awer gewisen hu wéi wichteg de Secteur vun der Recherche ass, an dass mer do elo e politescht Signal kréien, Et soll gespuert ginn a mir dierfen net méi dat investéieren, wat schonn investéiert ginn ass oder wat nach sollt investéiert ginn. Dat ass absolut inakzeptabel an do wäerte mer och dogéint virgoen an do wäerte mer eis och do wieren. Dat ass de Frédéric, deen op deem Dossier ass an dee fir dee Secteur zoustänneg ass an hien huet do vill Aarbecht an d'Leit viru sech, fir do ze weisen, datt dat do sécherlech net dee richtege Wee ass. An ass jo och do nach fir Froen, wann nach Froen dozou sinn. Voilà, dat war et. Dir gesitt, dass e bësse vill lass. Mir hunn e leschte, mir hunn eise Finanzbericht gemeet vum OGBL, statutaresch, wéi mer dat mussen ëm dës Zäit maachen. A mir hunn nach e leschte Punkt gemat, wou mer eis och elo virgeholl hunn, méi oft ze maachen. Do kéint een elo eng ganz Pressekonferenz dozou maachen. Mee mir hunn eng Kéier eis ugekuckt, wat leeft an eisen, also mir hunn e Rapport d'activité gemeet kritt vun eise Spriechstonnen, Dat sinn déi Stellen, Agencen hei am Land, wou de Member, wann en en individuelle Problem huet, eben net e kollektive Konflikt an engem Secteur, mee säin individuelle Problem ebe bei den OGBL geet. An do huet sech gewisen, den OGBL war net am Lockdown an och während dem Lockdown ware mir stänneg do an déi Zuele sinn explodéiert, déi Dausenden an Dausenden E-Mailen, Telefonen, Conseillen, déi mir do ginn hunn un d'Memberen, an d'Leit hunn hir Gewerkschaft gebraucht a brauche se weiderhin. An et weist och, dass mer do ganz, ganz, ganz vill Aarbecht hunn an dass déi och net ophält an dass dat och wichtig ass an och dat en Deel ass vum OGBL, dee vläicht Dir net esou kennt an d'Leit dobaussen net esou kennen, well dat eeben net déi politesch Aktivitéit ass an déi, déi mer ëmmer esou no bausse weisen. Dat ass dat, wat wierklech am Backoffice leeft a wou awer genau esou e wichtegen Deel vum OGBL ass wéi de ganze Rescht, a wou och nach d'Visitekaart vum OGBL ass fir deen, deen déi éischt Ulafstell un eis erun sicht. Voilà, dat war dann de fin mot vun eisem Comité national. Ech soen Iech Merci fir d'Gedold a fir d'Nolauschteren, an da si mer do fir Är Froen, wann Der der nach hutt.